Voilà, e schéine gudde Moien alleguerten. Merci fir Äert Kommen. Ah, eis Leit kommen och elo. Merci fir Äert Kommen op dëser Pressekonferenz, déi mer gemeinsam tëschent dem OGBL an dem LCGB aberuff hunn am Kader vum Kollektivvertrag vum Bau oder, wéi ech elo ka soen, de Konflikt, deen elo usteet am Kollektivvertrag vum Bau. Fir e klenge Rappell, Bau, Secteur vun iwwer 20.000 Leit, ee vun den droende Secteuren hei am Land, mat ganz ville grousse Betriber, ville Kleng a Mëttelbetriber a ganz vill Leit, déi an deem Secteur schaffen. E Secteur, deen déi lescht zéng Joeren, eng Iwwerproduktioun hat, deen an engem Zoustand war vun enger Surchauffe économique, well da brauche mer jo net ze soen, datt de Logementsproblem fir déi eng war d'Aubaine, fir déi aner d'Aubaine, dat ass fir d'Baubetriber, d'Promoteuren, déi sech déi lescht zéng Joeren awer op déi Chiffere vum Logement hiren ekonomeschen a finanzielle Wuesstum garantéiert hunn. An trotz där Geschicht, trotz dem, der ganzer Situatioun vun dem gesondten Zoustand vum Bau, an ech géif och elo soen, dass hautdesdaags de Secteur vum Bau nach net schlecht ass, et gëtt vill geschwat vum Logement, an do muss een awer en Ënnerscheed maachen tëschent e Problem am Logement an e Problem am Bau. Ech wäert villäicht méi spéit nach eng Kéier drop agoen. Mee et muss een awer wëssen, dass de Logement, d'Constructioun vum Logement, nei Logement, nëmmen, an dat sinn d'Chiffere vum, vun den Employeuren, e Véierel ausmécht vun der Aktivitéit vun de Baubetriber. Däerf ee jo net, et muss ee jo wëssen, datt de Bau och en Deel Renovatiounen sinn, den Déifbau, Stroossen, d'Soumission publique, all déi ganz grouss Investissementer, déi elo ustinn um Niveau vum Stat, wou de Stat och en immens héich Niveau vun Investissementer hält, firwat, wat och eng gutt Saach ass, gell, well mir brauchen nei Stroossen, mir brauchen nei Gebaier, mir brauchen nei Schoulen, mir brauchen nei Infrastrukturen, an déi mussen fir. d'ekonomesch Attraktivitéit vum Land och gewährleistet ginn. Dofir si mir och frou, dass de Stat ëmmer an deem Niveau do ganz héich Investissementer mécht. Dofir, firwat soen ech dat? Well et ass jo awer en Ënnerscheed, well wann een elo déi lescht Wochen dobaussen héiert, héiert een ëmmer erëm, dem Bau geet et schlecht. A mär hunn hei net nëmmen un dësem Dësch, mee mir hunn honnerte Leit an de Betriber an domadder jo d'Informatiounen, wou mer och wëssen, dass de Secteur vum Bau, d'Betriber, Déi eng, kloer, hu villäicht Problemer, dat ka jo ëmmer sinn. Ech mengen, wann et e Logement e bëssen zeréckgeet, déi Leit, déi sech elo ganz staark un de Logement fixéiert haten, do kann et e bësse méi schwéier sinn. An trotzdeem muss ee wëssen, dass, wann een déi Situatioun do gesäit, aner Betriber hir Carnets de commande voll si fir dëst Joer an dann och ufanks nächst Joer, wou mer och wëssen, dass d'Investitiounen och fir d'nächst Joer ganz héich wäerte sinn. awer och dann eng Reprise um Niveau vum Logement. Et gi jo verschidden Diskussiounen um Niveau vun der Regierung fir de Logement abordable, wat och immens wichteg ass. Ech mengen, dat ass eng al Geschicht, mä et ass de Logement u sech, wou mer musse vill méi maachen, fir de Logement abordable fir d'Leit ze hunn, duerch déi héich, déi ze héich Präisser vum Logement haut, wou mer awer eng positiv Approche hu par rapport zu der Situatioun an de nächste Méint am Bau. Wéi gesot, mär haten och souwisou schonn op aner Niveauen, wann et Problemer ginn, da si mer do. Mee am Moment, a mär, eiser Meenung no, ass déi Diskussioun vum Kollektivvertrag um Bau deconnectéiert vum Logement vun haut. Fir de Kontext eng Kéier ze setzen, De Kollektivvertrag vum Bau garantéiert d'Aarbechtsbedingungen an d'Salarsbedingunge vun iwwer 20.000 Leit. De Kollektivvertrag ass Enn 2021 ausgelaf, dat heescht d'Verhandlungen hunn 2022 ugefaangen. A rëm eng Kéier. An dat ass leider eng Gewunnecht bei den Employere vum Bau, huet dat immens geschleeft. D'Employere vum Bau hunn déi ale Gewunnecht, fir sech ëmmer viru Verhandlungen e bëssen ze verstoppen. Dat brauch een ëmmer immens vill Drock, immens vill Diskussiounen, fir iwwerhaapt emol op den Dësch ze kommen. An dës Kéier war et eeben nach e bësse méi speziell. Do gouf et déi ganz Geschichte vun Tripartiten am Mäerz. Do gouf et d'russesch Aggressioun op d'Ukrain, déi dann koum, och dobäi. Dat heescht e Moment vu Flottement, wou dann dat benotzt ginn ass, fir ze soen, Mir kënnen elo net verhandelen. Trotz deene ganze Situatiounen hu mer awer e Fuerderungskatalog ausgeschafft als zwou Gewerkschaften, deen gutt ass, gutt war a gutt bleift. Déi Leit am Bau, a wéi ech virdru gesot hunn, duerch déi héich ekonomesch Zouwuesser vun de Betriber ass e grousst, eng grouss Axe vun eise Revendicatiounen war d'Salaires-Geschicht, well mer wësse jo, dass de Bausecteur elo net en Héich-Secteur, Héichlounsecteur ass, mee éischter en Niddreg-Mëttellounsecteur. an awer d'Betriber deementspriechend och ganz héich Beneficer maachen. Dat heescht, fir eis war et ganz wichteg, fir datt mer do déi sozial Ongerechtegkeete par rapport zu de Salairë giffen ophiewen. Dann déi Diskussioune vun de Congéen, déi Diskussioune vun der Formation professionnelle. Mer wëssen och ganz staark, datt eis Leit och Demandeur si vun enger Formatioun. A wa mer déi aner Säit héieren, datt de Secteur vum Bau ganz schwéier huet fir Leit ze fannen, da ass et ëmsou méi wichteg, datt mer do eppes maachen. Dat heescht, mir hate ganz eng ganz Panoplie vu Fuerderunge gestallt, A wa vun Ufank un d'Patronat alles an d'Weeër geleet huet, mee alles, fir sech virun dësen Verhandlungen ze verstoppen, dat heescht, keng Äntwerten, ëmmer erëm gesot, jo mär kommen a mär maachen a mär dinn a mär hei, mir hunn awer e Problem hei, e Problem do, mär ginn eis net eens ënnert eis an hei an do, dat heescht, all Excuse ass geholl ginn, fir déi Verhandlungen an d'Längt ze zéien. An ech wëll et elo net ze vill an d'Längt zéien, net esou wéi si, mee dat huet dozou gefouert, dass mär och an deenen Diskussiounen net weiderkomm sinn. Kann een net verhandelen als Sozialpartner, wann déi eng Partei an déi eng Säit sech andauernd verstoppt, de Refus mécht fir seriö ze verhandelen, wa mer all Kéiers eis erëmzegesinn a gesot kréien, mir hunn net konnte rechnen, wat Der do gefrot hutt, mir hunn dann net mat eise Leit geschwat, mir hunn hei, mir hunn do net. Dat ass inakzeptabel. Mir haten awer Verständnis fir eng Situatioun dobaussen. Et ass jo eng Onsécherheet gewiescht do, wou mer gesot hunn, Mir gi lo net direkt an d'Offensiv, komm mir ginn lech Zäit, mir si bereet e kuerzen Accord ze maachen, Firwat? Datt mer d'Sécherheet fir d'Leit hunn. D'Leit hei hunn och Kafkraaftverloschter, trotz Index, trotz Hëllefen um Niveau vum vun Energiepräisser ginn et déi Verloschter un der Kafkraaft. A par rapport zu den Zouwuess vun de Benefisser mussen mer och eppes maache fir d'Leit. Och déi Proposen, wou mer gemeet hunn, fir d'Employeuren, wou mer gesot hunn, Mei lauschtert, da maache mer eppes Kuerzes, da kucke mer emol weider wéi et da geet, ass. net akzeptéiert ginn. Et ass ëmmer erëm op d'Zäit gespillt ginn, ah jo, et ass eng Idee, komm mir kucken hei, mir kommen e Bierg zeréck, mir diskutéieren. Au fin du compte, an ech wëll et net all ze laang maachen, hu mer, si mer elo an enger Situatioun, wou mer virun e puer Wochen déi lescht Sitzung haten, wou mir gesot hunn, okay, dunn ass elo déi lescht Chance, entweder mer sëtzen eis um Dësch an där maacht emol endlech seriö Propositionen, well vun hirer Säit koum näischt. Dat heescht, iwwer 20 Méint Verhandlungen, koum keng eenzeg seriö Proposition vun Employeuren. Da muss ee sech virstellen, wéi 20.000 Leit, Dat ass eng Risesauerei, wa mir hei am Land gesinn, dass de Baubetriber déi lescht zéng Joren faraméinees Beneficer gemeet hunn, a mer Narmer hei sinn, dass si sech verstoppe viru seriöe Verhandlunge fir d'Salairen an d'Attraktivitéit. Dat wëll ech och ganz kloer soen, well dat ass nämlech de gréisste Problem, dee mer wäerten hunn an den nächste Joren am Bau, d'Attraktivitéit vum Beruff, well kee Mënsch méi an de Bau soll schaffe kënnt, wa mer deen net geléist kréien. Mee dodrop komme schon eng Kéier zréck iwwert d'Attraktivitéit. A leider huet d'Patronat d'Urgenz vun der Situatioun net verstanen. D'Patronat beharrt dorobber, fir de Kollektivvertrag einfach op Null ze verlängeren. Dat heescht, dass si nach eng Kéier dräi Joer roueg sinn, wou se keng Augmentatiounen mussen maachen, wou se keng Verbesserungen um Niveau vun der Sécherheet musse maachen, wou se keng Verbesserungen musse maachen par rapport zu der Formatioun, a wat och heescht, dass se keng besser forméiert Leit kréien, well eis Fuerderung war och, dass mer soe komm mir schécken d'Leit an d'Formatioun, gitt hinnen d'Recht an d'Formatioun ze goen, méi schnell, well am Moment am Kollektivvertrag muss ee wëssen, dass et laang dauert bis d'Leit kënnen a verschiddenen Niveaue vu Formatioun goen, déi Niveaue vun der Formatioun entspriechen och ëmmer e bestëmmtene Salaire, dat ass e bëssen e komplexe Modell, mee wou mer gesot hu komm mir acceleréieren dat doten, firwat dann hu mer en Deel vun der Pénurie de main d'oeuvre qualifiée kréie mer intern opgehuewen, iwwert den IFSB, da kënnt Der d'Leit forméieren. Souguer dat gëtt refuséiert. Da muss een sech virstellen, déi eng Säit kréie mer gesot, mir hunn net méi genuch Leit. Mir kréie vun deene selwechten Employeure gesot, dass tëschent 30 a 35 Prozent vun de Salariéen déi nächst fënnef bis aacht Joer wäerten de Bausecteur verloossen duerch d'Pensioun, well de Bausecteur huet eng ongesond Alterspyramid. Déi ass nämlech net, en Deel vun deenen alen, vun deenen eelere Mataarbechter ass net d'Spëtzt, mee et ass d'Bas. Dat heescht, déi Leit wäerte fortgoen. An dat ass, wann een och, ech invitéieren lech eng Kéier den Panorama ze kucke vun der Chambre des Métiers oder d'Fédération des Artisans, ech mol net sécher, wou dra geschriwwen huet, wat ass déi gréisste Suerg vun den Employeuren, dat ass d'Pénurie de main-d'oeuvre. An deem, an trotzdeem fanne mer eis haut erëm musse streide wéinst engem Kollektivvertrag, wou et de Betriber déi lescht Jore ganz gutt gaangen ass a wou mer hei eng inakzeptabel Positioun vum Patronat hunn. An dofir mécht dat eis Immens rosen. D'Leit um Secteur hunn es déck sat, well et war scho schwéier de Leit z'erklären, wéi d'Situatioun ass, wéi d'Verhandlunge lafen. D'Leit hunn es einfach sat. Ech mengen, wann ech dat soen, dat ass eben och d'Positioun vun eiser Base, wou se soen, dat doten ass net ok. Mir kënnen net hei am Land sinn, e räicht Land, wou d'Betriber vill Sue verdingen, datt mer eis erëmfannen an zum Beispill hu mer elo duerch déi Avancementer vum Mindestloun a vum Index hu mer d'Prixen, déi elo ufänken ze tasséieren. Dat heescht, mir hu elo den Non-qualifié an de Qualifié, déi elo op dem selwechte Loun sinn. Wéi wëlle mer do iergendwann nach ee kënnen am hei am Land schaffen hunn am Bau, wann s du deem sees, wann s du ufänks, hues du dee selwechte Salaire, wéi wann s ophäls? Dat ass dach illusoresch. An dofir wëlle mer dann deementspriechend dat verbesseren, A wéi gesot, mir hunn e ganzen étofféierte Fuerderungskatalog gestallt. Dat ass da vun de Congé gaange bis d'Formatioun, bis d'Salairen, bis den dräizéngte Mount, wou mer soen, dat muss et sinn, wou mer diskutéieren. Trotzdeem, wou mer, ech erënneren drun, datt mer gesot hunn, maache mer eppes méi Kuerzes, kënne mer selektiv verschidde Saachen eranhuelen an eraus, mee dat ass och net akzeptéiert ginn. Par rapport zu deem, wéi gesot, si mer dann hei haut fir des Pressekonferenz, déi awer elo net eng Fin pour soi ass, mee et ass den Ufank vun eppes. Mir hunn decidéiert als Gewerkschaften an d'Offensiv ze goen, well dat doten ass, ech muss elo meng Wierder oppassen, datt mer net ze vill staark sinn, mee total inakzeptabel, datt eng Risesauerei, wat hei elo geschitt, a wou mer soen, ok, mir haten Iech d'Chance ginn, fir seriö verhandelen, mir haten Iech d'Chance ginn am Sozialdialog, wéi mer dat ëmmer gefouert hunn, probéiert hunn ze féieren. Ze maachen. Wann Der dat net verstitt, da musse mer bei d'Leit goen, da kucke mer wat d'Leit soen. An eis Leit si ganz kloer, wou mer soen, dat doten ass net ok. Si kënnen net akzeptéieren, datt hir Salairë stagnéieren, si kënnen net akzeptéieren, datt hir Congéë stagnéieren, si kënnen net akzeptéieren, datt déi Primmen net eropginn, si kënnen net akzeptéieren, datt mer iergendwou do näischt un der Formatioun maachen. Deementspriechend hu mer dann elo dann gekuckt, fir dës Pressekonferenz anzeruffen. Elo wäerte mer an den nächste Wochen a Méint gewerkschaftlech Aktiounen starten. Lo ze froen, wat et ass, ech mengen, dat ass prématuré, well mer elo op de Chantier ginn, bei d'Leit, mat eisen Delegéierten, Informatiounen, dat ka jo net vun der haut op muer gréisser oder ganz grouss Aktiounen maachen. Mir wäerten d'Leit de Bols fillen, wou mer d'Zuele, wou mer scho wëssen, wéi et e bësse gutt ass, mee dann dee Moment och déi eenzel Aktiounen maachen, fir einfach ze weisen, dass d'Leit um Terrain et sat hunn. Fir einfach ze weisen, dee Ras-le-bol, deen do ass, dee Ras-le-bol, dee bei de Leit an deen, déi Gefor, an dat soll een dat mam Numm nennen, déi Gefor fir de Secteur vum Bau, wann d'Patronat sech obstinéiert, déi Aarbechtskonditiounen vun de Leit net ze verbessern. Mär lafe ridder d'Mauer. Wann ech verschiddener vun hinnen héieren, dass se soen, d'Guillotine kënnt am Oktober, November, wann de Bausecteur iergendwou schlecht geet. Ech soen, mär soen hinnen eppes, d'Guillotine kënnt vill méi schnell, wa mer keng Leit méi hunn, déi am Bau schaffe ginn, mä da geet de Bausecteur zu Gronn. Mär kënnen d'Leit, wéi si sech dat villäicht hoffen, dat gi keng Maschinnen, mä et hu Leit, dat ass eng Main d'oeuvre, eng Main d'oeuvre qualifiée, déi mussen haart schaffen. A wa mer net fäerdeg bréngen, dass déi Leit bleiwen, mä dann kënnt de Bau seng Aktivitéit net méi weiderféieren an dann hu mer ganz aner Problemer. Dofir ass eis, eis, hir. Positioun total onverständlech, dass einfach net oppassen wat geschitt, dass à court terme geduecht, dass nëmme fir d'Täsche vun de verschiddenen Investisseuren déi hannert de Betriber stinn nach eng Kéier kuerzfristeg ze fëllen, mä awer dass keng Vue à moyen terme, à long terme fir de Secteur. Dofir wëll ech nach eng Kéier, fir eng Kéier drop zeréckzekommen, wann ee vun der Pénurie de main d'oeuvre schwätzt, Mir hunn hautdesdaags Besoine vun Honnerten an Honnerte Leit an de verschiddenste Corps de métieren am Bau, déi fanne mir net. Firwat? Mä well d'Aarbechtsconditiounen net méi interessant sinn. Et ass ellen ze soen, mee wann een de Choix huet, mir krute viru Jore gesot, wësst Der, mir hunn d'ganz Groussregioun gegrast, fir ze kucken, dass mer déi géife kréien, well een, deen am Bau schafft, dee weess, schwéier Aarbechtsconditiounen, ganz flott Beruffer. Mä awer, wann d'Aarbechtskonditiounen net stëmmen, da kréie mer déi Leit net méi interesséiert, da maache se en anere Choix. Déi Jonk kréie mer guer net méi interesséiert. Wann Der d'Chiffere gesitt um Niveau vum DAP Maçon oder aner Secteuren, déi si dramatesch schlecht. Do kommen der zwee, dräi pro Joer eraus a mir brauchen der e puer honnert. Déi kinnt een dann nach esou fannen. An dofir maache mär dee Moment, ass dat deen Appell nach eng Kéier un d'Patronat, wa si wëllen hire Secteur schützen, da hätten se besser en anständigen Kollektiv, anständig Kollektivvertragsverhandlungen ze féieren, dass mer kucken, dass mer eis zesummen op en Dësch sëtzen an Accorde fannen, well däerf een och net vergeessen, dass de soziale Fridden an dësen Zäiten primordial ass. Wa mer net fäerdeg bréngen, dass an deenen Zäiten hei d'Sozialpartner sech kënnen verstännegen op seriö Verhandlungen, dann hu mer e Problem. Eise Rôle ass deen, déi Verhandlungen ze féieren. Mir si bereet, Verhandlungen ze féieren. Mee wann déi aner Säit total onpro-, kontraproduktiv schafft, géint de Sozialdialog schafft, da musse se sech net wonneren, wann dann an den nächste Wochen a Méint dann ee Moment d'Situatioun empiréiert an dann dann, dass een aner Diskussiounen muss féieren, wéi elo e Sozialdialog um Dësch ze féieren. Voilà, ech hu probéiert, a kuerze Wieder e bëssen den Tour ze maachen. Ech mengen, mer brauchen net ze schwätze vun de Margen vun Entrepreneure, gell, wa mer, dat hu mer Innen och gesot, wou mer gesot hunn, kréie gesot, dem Secteur geet schlecht. De Saz drop kréie mer gesot, 80 Prozent vun de Baubetriber maachen hir eege Promotioun am Neibau, dat heescht Appartementer. Zwou Wochen drop kënnt en Här um Radio, dee seet, d'Marge vun de Promoteure sinn 20 Prozent. Mär wëssen och vu duerch aner Promotiounen, Promoteuren, dass d'Margen zwëschen 20 a manchmal 40 Prozent sinn. A si bauen hir eege Promotioun. Dat heescht, déi all déi Sue vun der Promotioun gehéieren deene selwechten Employeuren, déi hei refuséieren, Kollektivvertragsverhandlungen ze féieren. Wa mär froen, dass de Salaire ëm zwee Prozent an d'Lut geet, ass dat Peanuts par rapport zu deene Gewënner, wou se maachen. An dat muss och emol eng Kéier gesot ginn. An dofir, fir ze soen nach eng Kéier, wéi de Kontext ass, gell, well wann ee seet, Logement, dat wëlle mer nach eng Kéier ganz richteg mam Fanger weisen, Logement, ganz kloer gëtt et e Problem. D'Leit, an dee brauch ech lech jo net ze erklären, d'Leit bréngen et net méi fäerdeg, sief et duerch de Verloscht un Kafkraaft, sief et duerch d'Erhéijung vun den Zënsen a virun allem duerch déi disproportionéiert Logementspräisser hei am Land, sech eppes ze kafen. Mir hunn elo zéng Joer laang ass e Secteur, wéi ech do am ganz am Ufank gesot hunn, iwwerperforméiert. Firwat? Ganz déif Leetzënsen, wou d'Leit nach e bëssen erméiglecht huet, eppes ze kafen. An déi Leit do, éischtens komme se haut an Labyrinthe, well dann Labyrinthe, well dann an deem Moment d'Zënsen eropginn. Mee hautdesdaags ass et e Problem fir d'Leit, Prêten ze kréien, fir dat ze maachen. Dat ass kloer. An trotzdem ginn nach faraminés Beneficer gemeet vun deene selwechten Entreprisë vun der Promotioun, déi dann an deem Moment do hannendru stinn.